ta' qalbi. Ok, għax bdejna ftit tard illum u ma nistawx nitilfu ħin minn mal-kollega tagħna Matteo Zgrasso. Saw nibdew bis-serjetà. Eh, le, bdejna bis-serjetà u ma tibda l-slot is-serju. Is-slot is-serju.
Dejjem bid bissima Mateos. Minn hawn ftit ieħor ukoll ser ikonna il-kompetizzjoni tal-mument, dawk kollha li pparteċipaw, flimkien mal-Kap tad-Dipartiment tar-Riklami Elton Abela, għalhekk inħeġġukom tibqgħu ssegwuna, però Matthews. Ajma da, da, dan is-suġġett iqabbadli naqra ta' ħlewwa ta' qalb. Ġej is-sajf. Sewwa. Kif se nagħmlu biex dan is-sajf ingawduh u per sunta ġisimna ikun tajjeb? Ħa nsaqsik. Issa, lili, li jiena tniżżilniex fil-kategorija ta' dan. Imma lilek ħa nsaqsik, għalfejn qabdek naqra ħlewwa ta' qalb? Għax jiena
ġieli għamilt dieti u rnexxieli nagħmilhom. Imma ġieli nkun f'burdati li ngħid jiena m'għandix aptit. Mela tridx nibdew mill-ewwel pass. Daqshekk ibqa' għidilha dieta. Tgħidli mhix xorta intiha isem ieħor? Eh. Il-fatt li inti ħadtiha isem ieħor diġà ħa tkun għamilt pjaċir kbir lilek innifsek. Għaliex? Ok. Il-kelma diet, ejja ngħiduha bl-Ingliż, l-ewwel tliet ittri huma DIE, die. Issa tgħidli, mur obsur għalik, kemm inti bravi u intelliġenti. Però fejn irrid nasal. Qatt ma ħsibtha jien. Qatt ma ħsibtha, għax tinkwieta. Prosit. Fejn irrid nasal huwa dan, illi ħafna nies il-mentalità Louise tkun irrid inneħħi Ħames kilos. Irrid nitlef dak ix-xaħam. Irrid niċċaħħad mill. Kif jibdew jitkellmu u moħħna qisu tifel li jassorbi, diġà qed jagħmlu aktar ħsara milli ġid. Għax l-ebda moħħ ma jixtieq li dak li għandu jitilfu. Sabu Louise li dawk l-aktar nies li jagħmlu trasformazzjoni f'ġisimhom u f'saħħithom huma dawk in-nies li bil-bidla li qed jagħmlu qegħdin jakkwistaw xi ħaġa oltre. Mela per eżempju, jiena nista' ngħid nixtieq inneħħi ħames kilos minn żaqqi. Jew nista' ngħid nixtieq żaqq ċatta u ffurmata. Nista' ngħid ħa nneħħi dilla nġasa li donnha għandi madwar il-ħibs, li ġejja mill-fatt li bl-Ingliż jgħidulha pear shape. Qisni la nġasa, ma rridx nibqa' hekk, Il-fatt li inti anke qed tgħajjar lilek innifsek, il-fatt li lilek innifsek,
iktar milli tammetti, qed twaħħal timbru. Da qisu ma tgħid, pereżempju, Louise, interessanti wkoll. Isibu min jgħid, pereżempju, jiena ilni, għall-mod tal-kelma, għaxart ijiem ma npejjep. Inti, taf jew ma tafx, qed tagħti timbru lilek innifsek illi inti persuna li tpejjep. Mela one fine day, probabbilment dalwaqt, ħa terġa' tmur għall-fatt li terġa' tibda tpejjep. Kieku min-naħa l-oħra tgħid, Jiena persuna li kont inpejjep, issa jiena persuna li ma npejjipx, infaqqa' timbru jiena ma npejjipx. Eliminajt it-tipjip.
Normalment, moħħok, inti tgħid qisek identità ġdida lilek innifsek, u minn dakinhar 'l hemm hija ħafna iktar faċli biex inti tibqa' ma tpejjipx. Imma, ħa nerġa' mmur għall-ewwel pass. Jekk aħna nqogħdu ngħidu nitlef, niċċaħħad, inneħħi, moħħok diġà mhux ħa jgħinek biex tasal. U dak relatat mas-suġġett li qed issaqsini inti, Louis. Hawn min jgħidlek imma jiena issa li ħa jkolli dawn il-barbecues, it-tiġijiet u l-events, ma mmurhomx? Again, negattiva. Ma mmurx? Ma noħroġx? Ħalli jiena. Ma nieħu xejn? Ma nieħu xejn?
Ħalli jiena ma nitqawwiex? Jew inkella la jiena bdejt inġib. ġisem aħjar ma nitlifx kollox? Ir-realtà hija 'l bogħod minn hekk. Isibu ċar, Louise, illi dawk in-nies l-aktar illi jġibu riżultati tajbin huma dawk in-nies illi li għandhom jagħmlu, jagħmluh għat-tul taż-żmien. Mela. U min forsi qed jarana u jgħid isma' jiena nixtieq illi jkolli. Body sabiħ biex inkun ħdejn il-baħar meta mmur tiġijiet u nilbes dik il-libsa jew dik is-suit. Jiena ħa ngħidlu hekk. Ħa ngħidlu inti li forsi s'issa qed taħseb illi aħjar ma toħroġx mid-dar biex ma titqawwiex. Timmaġinak dik tagħmilha għat-tul taż-żmien? Timmaġinak tissakkar ġewwa? Le, ma tarax, ħafna min-nies nimmaġina li jgħiduli. Mela minn issa ara ma jfettillekx tikkunsidra. Lanqas għal ġimgħa ġimgħatej. Tikkunsidrahiex. Għaliex? Għax iktar ma l-moħħok ħa ġegħlu inti isofri, iktar m'inti ħadt ċaħdu, aktar ħa jilgħab kontrik. Immaġina pereżempju. Allura x'għad trid tagħmel? Tajjeb wisq. Immaġina jiena, Louise, pereżempju, illi inti l-mummy tiegħi. U tgħidli, Matt, no le le le, mhux fl-età, tieħux għalik, le le. Anzi, Għidlek hemm qegħdin. Għax dira ngħidlek qed temozzjona ruħek. Le, laqas xejn.
Apparti ċ-ċaj. Eh. U maġna tgħidli pereżempju jew niġi ngħidlek jiena, isma' mami pereżempju xtri l-PlayStation u tgħidli le Mattejus, le! Jiena qisha nibqa' dik il-pertesa u ejja mami, u ejja, u ejja. Kieku tgħidli Mattejus, irsisti. Ġib marki li naf li inti kapaċi ġġibhom fl-eżamijiet u nixtrilek il-PlayStation. Inti rbattieli ma' rigal. Moħħna, avolja m'aħniex tfal, jaħdem l-istess. Għandek skop, jiġifieri? Għandek skop. Ngħaddi mill-eżami ħalli jkolli l-PlayStation. The best. Mela jiena mhux se noqgħod nibqa' niffittak, number one. Mela moħħok anke hu, jekk inti tgħidlu le, daqshekk ħelu, minn issa 'l quddiem, ħajibqa' jgħidlek hu ejja, hu ħelu, hu ejja, hu ejja. Jekk inti tgħidlu, eżempju, nhar il-Ħadd għandi tieġ. U dakinhar, ħa nħalli lil nifsi nieħu l-ħelu. Mela hu jaf illi orrajt, għalissa jħallik għall-kwiet. Matul il-ġimgħa ħa jkun miegħek, ħa jsuq l-istess triq tiegħek biex jgħinek biex inti takkwista dak il-ġisem li tixtieq. Mela matul il-ġimgħa ħa tirsisti, ħa tagħżel ikel u mhux ieħor. Hu jaf illi pereżempju l-Ħadd it-tieġ għandu dak il-ħelu. Jew ħriġt il-barbecue u ħadt dawk it-tnejn birra. U din it-tip ta' sistema, Illi inti tgħid pereżempju matul il-ġimgħa. Se twaqqagħk f'depression għax naħseb kultant is. Waħda.
Prosit. Number two ejja ngħidu anke ma twaqqagħkx f'depression imma tqabbiżilek. Ħafna nies jgħidulek, tant għamilt, ħa nuża l-kelma tiegħek, dieta estrema, illi mbagħad anke affarijiet ta' junk food illi laqqas qatt ma kont noħodhom, biex nirribella qbadt noħodhom xbin. Tant qisni ħassejtni ċċaħħadt minn kollox li mort all out. Imma nista' nagħmlilek mistoqsija. Meta tkun żgħir u tagħmel id-dieta u tikkontrolla l-ikel u toħroġ u forsi tieħu fixkun birra jew żewġ tazzi, faċli forsi tniżżel il-fett li jkollok u tinżel. Imma meta tkun, ħalli nagħti eżempju bija, daqsxejn kbira fl-età, u tkun għaddejja minn ċertu affarijiet fil-ħajja fadlilna minuta imma xtaqt għax ħafna jkunu tal-età tiegħi li qegħdin isegwuna. Tħossha diffiċli li inti tista' tgħid jien mhux se ninżel, nista' mhux nagħmel sagrifiċċji? Bum.
U dak huwa l-iżball, faqqajt timbru. Jiena ma nistax ninżel. Jekk jiena ngħidlek hawn ġew, Louise, hawnhekk tidher fantażma. Jew jiena nossessjona ruħi li hawn ġew hawn il-fantażma, ħa nibda, qed inħoss il-bard. Forsi ġej mill-air condition, imma jiena waħħal fil-fantażma. Jew nibda nara Adele, mbagħad ninduna li kienet Gayle. X'qed nipprova ngħidlek? Illi jekk inti moħħok ħa tgħidlu, Oj, dan huwa stat ta' fatt, hekk ħa jiġrilek. Immaġina issa ngħidlek, Louise, sibli xi ħaġa illi hija blu hawn ġew. Bla ma trid, moħħok jibda jfittex, ara, hemm dik qatt ma nnutajtha, hemm dik qatt ma nnutajtha, hemm dik qatt ma nnutajtha. Għax qed ngħidlek sibli xi ħaġa li hija blu. Il-moħħ meta ħadd tieħ direzzjoni, ħa jobdik. Jekk inti ħa tgħidlu jiena kbira, jiena għaddejt mill-menopawża, jiena ma nistax nonqos, ħa jemmnek. Fil-verità, hawn nisa illi għandhom anke sebgħin li għad għandhom figura vera pulita. Iva, imma hemm min u min imbagħad. Għax hawn min ikollu sitt itfal u jibqa' żaqqu ma' daru. Ma naħseb da' suġġett. Għandna inkompluh. Just biex inserraħ moħħ in-nies, mhux il-menopawża hija l-problema però, żgur. Le, ok.
Inkompluh il-ġimgħa d-dieħla dan is-suġġett. Grazzi ħafna Mateusz talli kont magħna, mela kif għedtilkom ser nagħmlu issa l-kompetizzjoni tal-mument. Nilqa' miegħi bi pjaċir il-kollega tiegħi Elton Abela, il-Kap tal-Dipartiment